dia hiditra amin'ny lesona faharoa manaraka tsika izany a eto izany dia anomboka hianatra tsika hoe ahoana ny fanaovana sary na fandikana sary a miainga amin'ny singa iray ka raisina voalohany ohatra ity ravikazo ity Raha jerentsika izany dia ravinkazo kely ity dia manana ny bikany manokana ary manana ny habehiny ka ny zavatra atao voalohany indrindra izany rehefa hoe anomboka anao fanadihadiana ny io sary io dia ferantsika aloha ferana aloha izany anatin'ny efajoro lavalava izy io

Efa ferantsika anatin'ny efajoro iray aloha izy, dia avy eo faritana ny bikany, ny bikabikany izany faritana, jereo fa rehefa mamaritra azy izany dia atao anatin'ny tsipika, iny izany a, ohatra manao ohatra ny ilana ohatra ny izany ny eto, dia eto ihany koa jereo tsara fa azontsika atao hoe mihilana ohatr'izay, azontsika ferana ihany koa hoe mandeha misy tsipika mamara mametra mamaritra ohatr'izao ary farany a alohan'ny farany aloha misy manoatr'izao manoatr'izao de zay vo tsy midona tanteraka aty amin'ny sisiny aty zany a fa mihoatra kevitra an'io fa eto izy a manoatr'izao zany hoe tsipitsipihana faritana zany a ny bikabikany farany a Dia esorinao amin'izay ilay singa singa an-javatra nalaina sary a dia eto amin'izay anao manorina ny bikany ma averiko ny loha teo aloha zany a ferantsika ny ebehany ao anatin'iny efa-joro iny avy eo faritana anatin'ny tsipitsipika Isan-karazany ny bikabikany. Eto amin'izao tsika vao manorina ilay endrik'ilay ravin-kazo. Dia ataoko aloha izany ny aty ankavia. Ny aty ankavia jereo fa ity izay mifanitsy amin'ity dia miolaka kely eto a, eto eto izany. Dia misy kodia kely indray eto a, eto a, dia izay vao mandray an'ity zanak'ity. Eto izany a, dia manao trizao godia voalohany iny de avy eo indray a miditra amin'ny godia faharoa de le godia faharoa eto a somary misy miolika kely ohatr'izao de zay vao mamarana an'ity zavatra ity

ny famaritana ny ny famoronana ny endriny. Averiko any le lalana anaky teny nizorana teo an. Ty zany hitan'i Leo teo. Ferana anatin'ny efajoro lavalava aloha lehibeny. Avy eo faritana amin'ny alalan'ny tsipika maromaro izay manaraka ny bikabikany ny endriny ary rehefa vita izay a dia aorina amin'izay a aorina amin'izay ny tena endriny de rehefa vita izay raha ny tokony ho izy a dia azonao apetraka daholo an'izay a ny eh, pitsopitsony rehetra aty ohatra- ato ohatra misy riran'ny zavatra manao ohatr'izao de Tokony misy manao otrzao. Reny zany a efa pitsipitsiny reny. Io zany le ravikazo. Zay zany ny fanaovana ravikazo raha ohatra ka adika mivantana. Mhm. Averiko farany. Rehefa man, man, mandika, rehefa manao sary ny singa iray dia fari, ah, feranao anatin'ny Efajoro aloha, efajoro lavalava, arakaraka ny bikany eo ny eh, abeny, ny ebeny iny. Rehefa avy eo dia tsipitsipihana, hoe ohatra apetraka le tsipika samihafa mamaritra ny bikabikany. Rehefa vita izay a, dia apetraka manorina ilay endriny amin'izay ianao a, Dia farany apetrakeo apetrakao ny pitsipitsiny amin ze endriny manontolo. Vita izay iny sary iny. Raha ohatra zany an ka tsy mijery an'ity ah, tsy mijery an'le ravikasy tsika fa hoe anorina raha ohatra zany ka Hanao an'ity ravinkazo ity tsika ka tsy manaraka an'le habeany teo fa alebeantsika ny habeany dia apetraka indray aloha izany hoe ferako anatin'ity Efa jour ty miha be ny ataoko ty ampidiniko kely zany an de ina nataoko apetrako amizay zany le hoe teto an misy faritra ra otrzao amity bika nty avy eto an misy faty otrzao amity bika nty eto an misy faritra otranzao amle bikany avy ato ambany Dia izay vao. Dia jereo ihany koa fa misy azo atao koa izany hoe iny lalan'ny rirany iny dia azo apetraka ihany koa mandeha manao ohatr'izao. Izay. Dia farany ohatr'izany tsy midona ato ilay izy a fa ity avy ato ity misy fil- ny ilana kely ity a Apetratsika koa iny ohatr'izay zany raha miteny frantsay zany de hoe le karazana encadrage zany ty riran'ny reto tsipitsipiky reto ity a ny atao hoe formahany mhm. de lasa ary a arako zany le izy a ny avana amindray ny ataoko aloha mandeha manoatra zao a somary miletika kely a manoatra zao a Izay manao ohatr'izao. Ny avy eo ankavia indray a, dia ny amin'ny biby mikidia kely manao ohatr'izao a, dia avy eo indray a, voaka kely ilay kodia, dia somary miditra, dia somary manao boribory tsy ampy izay a, dia efa avy eo izy izay vao milatsaka manao ohatr'izao. Dia efa napetraka moa izany ilay riran'ilay tahony iny a, dia apetraka fotsiny a ny pitsony toy izao zay izany a raha io rafikazo tsotra indrindra io no atao eto indray zany a dia hoe Moa ve za tsy maintsy manaraka an'le zavatra natao teo satria raha izaho manokana zany a dia efa manana traikefa ity zany a ny singan-dravinkazo iray vaovao izay atao ka izaho zany a tsy anao tsy hamaritra anaty tsy tsy hametra an'ity zavatra ity amin'izay tena beny fa ametra kosa Sary anankiray amin'ny habeny izay kelikely kokoa. Heveriko izany fa azo faritana ao anatin'ny azo ferana anatin'ity efajoro ity io ravinkazo io. Dia apetrako izy hoe misy an'ity sy ato, ataoko izany ilay izy hoe

ilay silaka boribory no to de anarana ohatr'izao dina zavatra ataoko voalohany indrindra ankoatr- aoriana zay a apetrako le apetrako avy hatrany aloha ty ity zany a de ity ary ity. Tapitra zany zay a ny mamaritra ny bikabikany. Efa napetrako le famerana ny lehabeny, efa napetrako ny famaritana ny bikabikany a, eto am'izay zany a anorina an'le sary mihitsy. De arahako fotsiny ty. Matoa anao zany manorina de efa tsy maintsy misy

Ny zavatra azonao tohizina rehefa avy eo dia ataonao amin'ny taratasy eo ambadika indray ilay izy fa ampitomboy ny habeny. Andraranao izany mieritreritra hoe manahoana ny fetran'ity singa ity. Moa ve ah, efa joro kilavalava sa efa joro mitovy? Satria raha atao izany izy dia ze rehefa ametran'le le habeny ianao Dia tadidio tsara fa zay zay farany ambony indrindra amin'ity, zay farany sisany indrindra amin'ity, zay farany sisany indrindra amin'ity ary zay farany ambany indrindra amin'ity. Zay no mametra ilay habe. Eto zany dia hitantsika ary voamarina

Ampifanitrina i tendrony roa ato ary ampifanitrina ity sy ity de apetraka moa zany ity a, ampifanitrina ity sy ny ato zao, ity zany a famaritana ny bikabikany a. anatin'ity zavatra ity a marolafy io a ity kosa ny famerana ny abeany a zay ataontsika anatin'ny efajoro tsy maintsy efajoro satria izay ny tsotra indrindra ny efajoro aloha zany ny ahitana ny abeany zavatra anankiray a zay vao ny marolafy ao anatiny ao afana mm, mahita ny bikabika ny endriny de rehefa avy eo am'izay moa anao a esorinao ilay ravikazo dia adikanao davokoa adikanao avokoa ny eh, ny pitsopitsony rehetrarehetra na ny endrikendrika endrikendrika ah, misy eo amin'ity ravinkazo ity ary averiko na ohatra hoe averiko zao a dia hoe rehefa manorona azy ianao a dia miditra amin'ny pitsopitsony amin'izay zao Mitadiava ravinkazo isan-karazany na zavatra fisaka anankiray misy bikiny dia anda karazana ohatry ny hoe manao fanadihadiana ianao izany hoe ahoana ity ahoana ity ahoana ity dia ataonao arak'izay lalàna tsara izay mba hizaranao fotsiny aloha ny fomba

Dia farany avy ato. Ity izao an, ity sy ity mifanakaiky. Misy an'ity nefa. Dika izany ity izany somary aty ho aty. Dia eto indray manao ohatr'izao. Ny ampovoan'ny fahitako an'ilay ravinkazo izany dia eto. Fa avy hatrany anefa dia afaka mizara.

Asa raha hitanao zany fa tsotsotra kokoa zany manao sary ohatr'izay amin'ny voalohany ka io no tokony hizarana foana zany isaky ny manao sary hoe ferana anatin'ny habeny aloha le sary avy eo faritana arakarak'izay endrika bikabikany eo ary farany rehefa manorina ianao a dia apetrakao ny tena endrik'ilay sary na ilay singa dia rehefa manamafy azy ianao rehefa hitanao fa zay le izy any dia amafisinao am'izay le izy a amafisina alohany ametrahanao a zay pitsopitsony rehetrarehetra hita ao anatin'le singa toy izao toy izao toy izao dia izay zany a ny fandikana na ny fanaovana fanorenana sary a eh, amin'ny singa ravikazo eto ary zany a dia miditra amin'ny fampiarana hafa indray tsika dia zao manomboka izao zany a dia arahanareo fotsiny a izay zavatra ataoko voalohany indrindra aloha

Adona amin'ity tsipika ity ary somary lehibe manaraka toy izao. Ity izany ny rindrina iraisana dia alefa joro eto ambany. Izao izany ny bikany aloha raha ny tena jerena mivantana izy. Dia avy eo asivo tsipika toy izao amin'ny lefajoro eo ambony. Dia mitovy amin'izay elanelany eto izany an, asio fitsipika ohatran'ny koa efajoro ambany. Izao izany ny tena ilaina ny hoe mbola kahie aloha ny ampiasaina satria tsy sahirana ianao ny hoe mametraka tsipika mitsangana sy mitsovana satria arahanao fotsiny izany an, izay soratra soratsipika amin'ny kahie. Eto amin'izay izany an, dia anatin'ity. efajoro mitovy tia manorina boribory toy izao tsika rehefa vita ny fanorenana boribory iray anatin'ny efajoro mitovy io dia manao indray tsika boribory boribory lavalava ka midona amin'ity zavasy ity